Furpui a lo her chhuak leh tawh a, mipui te kan chhuah dawn ah ni lo sen sa uar mahse kan haw lam ah chuan ruahpui nasa tak a su leh thei tih hria in kan hulna tur leh kan himna tawk tur kan in ngaihtuah thiam a tha awm e. Tualthana rapthlak Kum sangkhat zakua sawngkua pali October thla a thil thleng rapthlak tak mai kha a ni a. North Carolina a chhungkaw pakhat Davida te chhungkua a nupui Susani leh an fapa te pahnih Michael a leh Alex a kum thum mi leh kum khat leh thla hnih vel bawr a upa te thil tawn rapthlak tak kha a ni a. Chhungkaw hlim ngai lo mi an ni chu ka kan ti thei lo ang a. Mahse, nupa in hau reng, buai reng an ni thung. An nupa inkar chuan chhiat lam a pan zel avangin Susani chuan ngaihzawng dangte a nei hial a. An inthen hnu rei vak lo ah chuan tum khat chu Susani hian a fapa te pahnih leh a car chu ruk bo a nih thu Police Station ah a report a. Mang angin Police Station ah chuan a va tap ta chiam mai. Police te chuan an han chhui chiang a, An khua leh an veng vela tlawm ngai mipui te chuan nasa takin an zawnpui bawk. An rama news channel lian tak tak te chuan Susani te chu an kawm a, a kar leh a fapa te rawn ru bo tu chu mi pakhat vun rawng dum lam niin a sawi a, Khawngaih taka a fapa te tal pelet leh hram turin TV channel kal tlang chuan a ngen ta chiam a ni. Forensic SLED agent Caldwell chuan vawi tam tak Susan Smithy te chu a interview a. An khaw Sheriff Wells-a leh FBI te leh an khaw dan leh hetiang lam chhui mi hrang hrang intelkhawm te chuan Susan-i thusawiah hian thudik tawk lo a awm niin an hria a. Amaherawhchu, thil chiang fak engmah an hmuh loh avangin an la chhui zel a ni. Kidnap an nih chuan tlanchhuahna sum dirtu an awm an nei bawk si lo chu an khawsirif chuan Susani te nupa chu a ring hlel hle a, amaherawh chu tuartu an nih angin anmahni khawngaia ngaihsaktu nih chu a hna turah a ngai ve tlat. Pi Susani chu a ngaihsak hle bawk a ni. Ni ruk vel ngawrh taka chhui a nih hnu chuan Susani interview na thenkhat a, an pa nen thlapang taka kut invuan chawta an ru dun te a hmuh chuan A khawngaih leh zual hle a. An fapa te ruk bo a nih hnu nikuahna ah chuan thil awmzia a fiah dawn ta. Thil pakhat chuan a beng a verh kher mai. Mi dum pakhatin a car a rawn suamna hmun nia Pi Susanin a sawina hmun kha car insuam nan chuan hmun ual au leh awih awm loh tak a ni tih leh, an family background a pa tak a intihhlum hnua pahrawn hausa tak mai a nei a. A la naupan deuh laia a pasawn nen an lo inhnim hnai thin hle tih te chuan Susani hi rin bur chi a ni lo tih a ti chiang hle. Uncle Sheriff Wells chuan thiam tak maiin inpuan tir a tum ta a, Susani pawhin Wells-a hi a mi rin ber a ni. An biakinah chuan tawngtai turin Sheriff Wells-a nen chuan an kal a. Wells-a chuan tawngtaia inpuanna nei turin a ti a, A dawt sawi zawng zawng a hriat chhuah vek tawh thu a sawi meuh chuan Suseni chu a inpuang ta a ni. Welsa chuan dawt tlem leh tawngtaina chuan Suseni a inpuan tir ta a ni a ti hial a ni. Chutah an khawdil lian takah chuan a fapa te pahnih chu a car hnung seat ah an awm tur thu a sawi chhuak ta. Tui thiam te ko in car chu an zawng ta a. He tu hian an khaw pumpui chu a bar khaih chiang kher mai. Court a trial naah chuan defence lam prosecutor chuan Suseni chu car chhungah khan a thi tawh, a fapa te pahnih leh an inneih album leh inneih kawrte car chhungah khan hmuh a nia, Engtin tin emaw luia a tlak ve hmain a taksa hi a chhuak palh mai a ni, a intihlum a ni a ti hial a ni. Chiang zawka an han chhui zel chuan Suzanne-i hian intihhlum chu a tum ngei a, a chhan chu an boss fapa A bialpa hausa tak chuan fa nei tawh chu a neih duh loh thu a sawi vang a ni. A tirah chuan amah hringtu a nu bulah naupang chu dah a, amah chu intihhlum a rilruk a. Mahse, a hma kan lo sawi tawh ang khan, an family background kan en chuan a pasawn khan teenager a nih laiin mipat hmeichhiatna khawngkain a lo tibuai thin a, A lo len deuh hnuah pasal a neih hma hret chin an inkawp thin bawk tih te hriat a ni leh a. Kha vang khan a nu bulah chuan naupang te chu a dah leh lo niin a sawi. A pahrun pawh chuan thiam lohna a neih ve thu a sawi a. A naupan laia a enkawl dan te chuan a tu te pahnih thihna ah hian nghawng lian tak a nei a. Pawi a tih thu a lo sawi ve bawk. A tawpah Susani chuan an pathuma dilah chuan an nunna tih tawp ho mai a duh a, a motor gear te chu neutral ah chuan a dah a. Vawi thum lai a tih kual a tih kual hnu chuan motor atang chuan chhuakin hand brake chu sut in motor chu dilah a fapa te nen chuan a tlan liam tir ta a ni. Zuk chhan leh chu duh mah se Motor chu a pil nghal vang vang thu a sawi a. Mahse hei pawh hi mithiam ten an han zir chian leh vel hnu chuan minute sawm vel chu thla pang takin motor chhungah naupang te chu an la dam tih hriat a ni. Minute ruk vel a motor ang hi chu glass phui vek a dah chuan. tui chungah a la lang thei tih hriat a ni bawk. A dawt sawi leh a thiltih avang chuan mi dum hoin nasa takin hmuhsitna an tawk a, kut pawh an tuar nasa a ni tiin an khawchanchin bu thenkhat chuan an ziak bawk. Ram mipuiten an khawngaih avangin thil tam tak an theih ang ang an ti ve nasa em em a, Mi dum an chep leh zual phah a, a hun lai phei chuan pawn pawh an chhuak ngam ngai lo a ni. A chet dan tenawm tak avang hian Susani chu thi ngei tura duhtu a tam viau mah se, dam chhung lung in tang tura a chung thu rel fel a ni zawk ta a ni. Hun rei tak zelah kum sawmthum lai mai atan hnu chuan chhuah dilna hun a nei a. Amaherawh chu a chhuah dilna chu ngaihtuah sak a ni leh a, a pasal hlui leh mi tam takin phu lo an tih avangin tun thlengin zelah chuan a la awm reng a ni. A chanchin hre mitena an sawi leh zel dan phei chuan zel a tan tirh lam hian drugs a khawih nasa em em a, zel vengtute zinga mi pakhat nen pawh an lo chepui thei viau tih manchhuah a ni bawk. Mahse, kum sawmthum lai atan hnuah hi chuan a piang thar ve tawh tak tak te pawh a ni maithei. A inchhir thu te chu a sawi nasa hle a. Amaherawh chu tang chhunzawm zel tura a chung thu rel hluk a ni ta tho a ni. Naupangte pahnih thla bar taka an awm tur ngaihtuah hi chuan a pasal hlui naupangte pa sawi dan ang deuh hian